Thupui, Mihring leh ramsate siam dan in an lohna ziaktu Lengthanga Thlauthang, tun laiah hian kan unau thenkhatten YouTube kaltlangin Pathianin mihring a siam dan nepzia leh Ramsa te aia an chung nun bik lo zia te thuhriltu bu ziak tlawh chhanin an sawi a, chuvangin rinna lama naupang zawk te rinna leh ngaihtuahna te a ti buai hle tih ka hria a, pawi ka ti tak zet a ni. Thuhriltu bu ziaktu hi a thu ziah dan atangin Pathian zawlh nei a ni lo tih a hriat phawt a, tin mihring fate thlarau leh ramsa te thlarau kalna tur pawh hre lo, ramsa ten thlarau an neih ve loh zia pawh hre lo tu a ni a, Rema, Thlarau Thianghlim aw vawi khat mah la dawng ngai lo tih hriat ngawih ngawih. Lal Solomona'n ama tawn hriatna atangin mi tam tak harsat mang a nain a khuh mek te leh rethei bak berh lu nghahna pawh nei lo te inhnem nan leh thalaite hnena thurawn leh fuihna te tin a thusawi zawng zawng khai khawm nan Pathian tih la a thupek te vawng rawh. Tin, mihring rilruah chuan chatuahna dah bawk a, tih thu a vang mai hian Timothea thawnnhnih bungthum changsawm parukah, Pathian lehkha thu zawng zawng hi Pathian thawkkhuma pek a ni a, zirtir kawngah te, thiamloh chantir kawngah te a sawt bawk a ni tih chhungah hian dahluh ve hram hram a nih hmel a ni. Mahse, Pathianin mihring a siam dan thu a erawh chuan sawi theih A nei vek bik lo a ni. Pathianin mihring siam a tum danah chuan Efesi bung khat chang sawm pakhatah Ama duhzawng ang zela thil engkimtitu tum anga ruat lawk ni tawhin Amah bawk chuan a rotura siam kan ni a ti a. Tun tumah chuan a chipchia rinsawi rih lo mai ila. Pathianin duh taka a thil siamte hi Hmelma pa Lucifer-a'n tihchhiat sak vek a chak tih a hriat avangin Lucifer leh a hote lakah veng him zo turin, Lucifer-a ai ropui chak leh thil ti thei zawk ni turin mihring chu siam a tum a ni. Thil siam chungchanga kan hriat hmasak ngai chu, Genesis bung khat chhunga thil siamte hi mihring a ni emaw, nuna nei dang nungcha a ni emaw, Thing leh mau a ni emaw, ni leh ruah avanga thang lian thei zawng zawng hi a siam hmain siam zawh fel vek an nih ve leh a, an mamawh nghal tur te hi a engmah hmain a lo siam hmasak vek a ni. Chuti lo chuan entir nan bawng te hi lo siam peih ringawt ta mai se la, a peh nghal a ei nghal theih turin hnim siam sa a awm lo a, siam chawp ngai a nih dawn chuan Thlai leh hnim eng pawh hi ran lian bawng emaw ei khawp meuh a thang lian tur chuan kum khat emaw lai nghah a ngai dawn a, ril tlamin an thi hman ang. An nunna atana an mamawh ber tur oxygen boruak phei chu a tel lo chuan darkar khat pawh ngei theih a ni lo. Siam zawh an nih rual rualin an hip nghal tur a ni avangin a engah mah hmain siam sa diamin a lo awm vek a ni. Chutiang anih avang chuan siam zawh fel an nih rual a, an hman nghal tur pawimawh zual bik te chu siam hmasak an hlawh deuh zel leh nghal a ni. Chung zingah chuan eng te, boruak te, tui te, khawmual te, thing hnim, thlai ni leh thla arsi te, Chhun leh zan eng sawi vek ngai lovah dah ila, mihring leh ramsa te siam dana kan sawi duh chin chauh. Kan chhui zui anga a bak zawng chu kan kalsan ang. Genesis bung khat chang khat leh chang hnih ah a tirin Pathianin lei leh van a siam a, lei hi a chhia a, a ruak ngawt a ni a, tui thuk tak chung chu a thim mup a, Pathian Thlarau chuan tui chungte chu a awp reng a, a ti a. Tichuan lei chhia chu a siam thar leh ta a, Ni khat ni ah chuan eng a siam a, eng a hmuh chuan tha a ti hle a, tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk a, a ni khatna chu. Tin, ni hnih ni ah chuan boruak a siam a, tui leh tui inkar ah chuan boruak zau tak awm sela, boruak zau tak chunga tui awm leh boruak zau tak hnuaia tui awm te chu, tiin. Tin, boruak zau tak chu van a vuah a, tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk a, a ni hnihna chu. Tiin a tawp a, a ni hnih nia a thil siam chu enlet a hlawh lo va, tha a tih thu pawh sawi a ni ve lo, engvang nge? Tin, ni hnih nia boruak a siamah khan Bible-in a sawi tam ve miah si loh, thil pawimawh lutuk inzep tel awm chu Boruakah khan oxygen te, carbon dioxide te, hydrogen te, nitrogen te hi awm nghal vek tur a ni a. Tin, Pathianin boruak a siam dawn lai khan Genesis bung khat changni ah tui thuk tak chung chu a thim mup a, tui chung te chu Pathian thlarau chuan a awp reng a, a ti a. A sawinna hmun kha tui thuk tak chung thim mup. Lucifer leh a hote kha. An sual avangin vengtu Cherub ten an hnawhchhuah hnua an awmna a ni a. Planet dangah te kalin an tih bawrh ban zel loh nan khawiah mah chhuak thei lo turin Pathian thlarau in a awp rengna chhan kha a ni a. Mahse, boruak siam a nih dawn chuan Lucifer leh a hote kha zalen takin an chhuak thei dawn a. Chuvangin an hnihnihnia thil siam turah hian Pathian a lawm ve thei lo a ni. Mahse, mihring tiamin nunna nei nung cha te a siam a siam dawn a nih chuan an nunna atana mamawh tur kha boruak a awm turin a ni si avangin boruak chu siam loh theih a ni si lo a. Chuvangin boruak chu a siam ta ngei a. Ni hnih nia boruak a siamah khan oxygen te, carbon dioxide te, hydrogen te, nitrogen te hi Nungcha thenkhatna tana a tel lova nun theih lohna tur thil pawimawh tak tak a tel rualin thil pawi lutuk lo thleng awm ve thung a, chu chu Lucifer leh a hote an chhuakzalen thei thung kha a ni a, chu chu an i hnih nia a thil siam chungah Pathianin a enlet duh lova tha a tih theih loh chhan kha a ni. Tin, Pathianin boruak hnuaia tuiawmte chu hmunkhatah awm rawh se, Tiin Khawmal chu lang rawh se a ti a, tin Tuiawm Khawm chu Tuifin Riat a vuah a. Tin, Khawmalah chuan thing leh mau, hnim te, thlai te, thing leh thlai rah nei chi leh bul nei chi hrang hrang te a lo awm ta a. Ni thum niah chuan tin, a ni li niah chuan ni leh thla, arsi leh chhun leh zan te a lo awm a. Kan thupuiin a sawi tum bak chu kan chhunzawm lovang, kan kalsan rih ang. Tin, Pathianin a hnauhthuan ang ngeiin Lucifer leh a hote chhuak zalen-ta te khan Pathianin duh taka a thil siam laite chu an thlir reng a, a siam zawhah vanah a chhohsan ve leh tihchhiat sak vek hlan kha an nghak hlel em em a. Chumi tur chu Pathian pawhin a lo hriat sa vek avangin a thil siam zawng zawng mahni ta anga ta neih a, tha taka enkawl leh vianghim zo turin Lucifer a aia chung nung ropui leh thil tithei zawk ni turin mihring chu amah an pui leh angin a siam phawt hnuah chauh chhoh san a tum a ni. Tin, heta tang hian Pathianin mihring leh ramsa te a siam dan an in-an lai leh an in-anna lai leh an danglamna lai a tla chawp te tein thaikhin chungin kan tar lang chho zel dawn a ni. A hmasain ramsa te a siam dan atangin kan luhchelh hmasa anga. Genesis bunghnih chang sawmpakua ah Tin, Lalpa Pathian chuan leiin ramsa tinreng leh chungleng sava tinreng a siam a, a ti a. An hmingah enge a vuah dawn tih bak a siamna chungchang thu-ah hmanrua dang belhchhah engmah a neih thu a sawi lang tawh lo kha. Tih chin zawngah khan a ramsa siam chu a complete der a ni. Tin, boruak oxygen ni hnih nia a siam tawh sa kha a hnar atanga hipin ramsa nung a lo ni a. A duh chuan ram hnim awm sa dang pawh peta eiin a awm thei tawh a ni. Tin, chu ram sa chuan thlarau nei lo, oxygen tla chhamin lo thi thut ta se, thlarau neih loh avangin hremhmuna kal tur a awm lo. A thiah rual rualin a bawr ral nghal a ni. Chu zawng chu ram sa siam dan chu a ni. Mihring siam dan ve thung Genesis bung hnih chang sarih ah, Tin Lalpa Pathianin Levi vutin mihring a siam a, Heti chin zawng hi ramsate nen siam dan inanna chin chu a ni. Ramsate khan oxygen ringin an nung a, chawn ei thei a nih chuan Pathianin lei vei vutin mihring a siam pawh kha milimah a siam lo va, mihringah a siam a nih avang khan ramsate angin oxygen ringa thawiin thingrah aiin a nung ve thei tho a ni. Mihring a ni a, oxygen boruak hip in thing rah te eiin a nung ve thei tho a ni tih hi kan hriat a tha a ni. Tin, ramsa te angin oxygen tla cham in thi ve pawh ni se, thlarau a la neih bik loh avangin hremhmun kal tur pawm chuang lovin a thih rualin a boral ve nghal dawn a ni. Amaherawhchu chu mihring chu thil siam zawng zawng enkawl leh venghim tur a siam a nih dawn avangin a hnarah nun a thawk a thawk luh a, Pathian a npui leh Lucifer-a ai ropui a siam a nih vat loh chuan Hmelma pain thil pawi tam tak a lo tihchhiat hman a loh thawn awm avangin a hnarah nun a thaw thaw lo chuan rei tak a rial thei lovang Mahse ramsa te aia danglamna a lo thleng ta. Tichuan, Pathianin mihring chu a hnarah nun a thawt chu a thaw lut a, tichuan mihring chu minung a lo ni ta, a ti a. Hemi thu tlukpui hi Zawpabung sawmthum pathum changlia-ah chuan, Pathian thlarau chuan mi siam a, engkim thithei a thawt chuan nun a mi pe, a ti a. Tinbung sawmthum pahnih changlia-ah phei chuan, Mahse, mithil hriatthiam tirtu chu mihringa thlarau awm engkim ti thei a thaw chu a ni, a ti a. Mihringin thi thei lo thlarau kan nei em? tih ngaihtuah buai a ngai tawh lo. Kan nunna atana thlarau min petu Pathian hian mihring hnarah boruak mai mai, boruak satliah a rawn chhem lut a ni lo. Chatuan nunna neitu in ama nunna thaw nge a rawn thaw lut a ni a, Chuvangin mihring chuan chatuahna thih theih lohna nun kan nei vek a, chu chu thlarava kan nunna hi a ni. Ramsate chuan lei a siam nunna atan chauh a pek, oxygen nunna chauh an nei. Mihring erawh chuan lei a vai vuta siam nunna atan chauh a pek, oxygen nunna bakah chatuah nunna, thlarava nunna nen a pahnihin kan neih kawp a ni. Oxygen nunna nena kan neih kawp a tuarna chhan chu oxygen nunna chu leia siam taksa nunna tan chauha siam a ni a. Ringtu piangthar dik tak te hi Pathianin a hnena awmah min hruai chhoh a duh. Hun huna kan vankalna daltu kan lei taksa hlihkian nan kan lei taksa nunna oxygen hi min chhem bo sak ang a. Oxygen kan tlak chham rual rualin kan lei taksa chu lei chu lei a vaivut chu vaivut ah hlih thlakin a awm ang a. Kan thlarau nunna erawh dipdaltu awm tawh lovin thianghlim famkimin Pa hnen a thleng thei dawn a ni. Tin, ramsate nen ang khata oxygen boruak nunna ringa siam kan lo nih kher a tangkaina deuh mai chu sualpu taksa van tlaina daltu hlihkianna atan a tangkai ve thung a ni. Chutichuan piangthar dik tak te tan chuan oxygen tlak chham vanga thih chu pa ang chhungah chatuanin nuam tawp hlau lova kan awm hun tur a ni avangin dam chhung khawsak ngaihtuahna te hian intibuai phal tawh lo ila kawng engkimah thlarau hruaia kan awm theih nan Piang thar phawt mai ila, ramsa te nen ang khat leka puh kan nih pawhin pawi ti suh ang u. Ringtu naupang zawk te hmalam pan thei lova siamtu Bible chang chu i lo ngaithla ve reng reng teh ang. Thuriltu bungthum chang sawmpariat atang sawmhnih pakhatah, Nihin fate chungchangah chuan ramsa mai an ni tih an inhriat theih nan Pathianin anmahni a fiah a ni ka ti rilru a. Nihin fate chunga khawrel leh ramsate chunga khawrel chu thuhmun a ni si a. Khawrel thuhmun an chungah a tla a ni. Pakhata thih ang bawkin a dang pawh kha an thi a, an za in thawk dan thuhmun an ni a. Nihin chu ramsate aiin an chung nung lem lo, thil zawng zawng hi engmah lo mai a lo ni si a. An zah in hmun khatah an kal vek a, an zah in vai vut a mi an ni vek a, an zah in vai vutah an chang leh vek a ni. Mihring fate thlarau chu chung lamah a chho emaw, ramsate thlarau chu hnuai lamah leh a chhuk emaw tih tu nge hria? He zawhna hi zawhna mawl tak a ni. Bible chhung thu mah ni se, Thuthlung thar eng atang pawha thlir zau theih loh thu hmang hi chuan intihbuai fo lo hi a him ber ang. Entir nan Genesis bungkhat chang thu mah Ni khat nia thil siam hmasa ber kha eng a ni a, tin Pathianin eng lo awm rawh a se a ti a, tichuan eng chu a lo awm ta mai a, a ti a. Tin Pathianin eng leh thim chu a then a, eng chu chhun a vuah a, thim chu zan a vuah a, a ti a. Mahse, chhun leh zan siamtu ni leh thla chu ni li nia chauh a siam thu kan hmu si a, ni khat nia eng a siam kha chhun leh zan siamtu emaw, Ti thentu emaw a nih si loh chuan eng nge ni ang tih thu hi zirmi thenkhat te pawhin an lo buaipui tawh thin a ni a. Mahse, thana eng mah hriat a la ni lo. Tichuan, thuthlung thar eng atanga kan thlir chuan nakin hnungah kohhran a lo din hunah Tohran hote tan enter ropui lo chhuak tur thlir lawkna a ni a. Lal Isua ti hian a sawi a ni. Kei Isua hian tohran ho pualte tan hengthu hi in hnen a hriat tir turin ka vantirh koh chu ka rawn tir a ni. Davida buaipui leh a thla a rusi eng tak var parh chu ka ni. Thupuan bung sawmhnih pahnih chang sawm parukah thutthlung thar eng chu Thlarau Thianghlim a ni. Lalpan malsawm rawh se.